Adymy ýazypdyr maňada maral gelseň geläýme. Hawa indikide nesip bolsa. Myhman ýerimize geldik. Sag bolsunlar gowy garşyladylar. Ýöne video çekdirmegine rugsat bermediler.

Ýöne size gowy habar bermäne geldim. Siziň garaşan täzeligiňiz taýýarladylar şu gün. Ertir nesip bolsa men siziň hemmäňizi inşallah begenerjek. Şok bolup galarsyň. Garaşyň täzeligimi haçandan bäri siziň islän, siziň garaşan zadyňyz taýýar. Ertir ir bilenjik turjakdan birinji sizi begenerjek nesip bolsa. Şony aýdaýyn diýdim. Hemmäňiz ertir telefonlaryňyzy alyň, waýfaýlaryňyzy töläň. Garaz, puluňyzam taýýarlaň-da inim. Garaz, taýýar duruň-da, ertir nesip bolsa gowy täzelik gelýär. Özüňizem hä diýip galjak täzeligiňiz. Ertire garaşyň. Sizi söýýän. Sagman ýatyp duruň. Täzelige garaşyň. Ýüzüm gözüm çiş ertiriňiz haýyrly bolsun günüňiz aýdyň bolsun bereketli rysgaly bolsun geçme Ämin diýip ýaz dilegler belki kabul bolar Allajan inşallah hemmäňiziň dilegiňiz kabul bolsun bu gün Ot tuhumy. Aslynda men düýn size bu täzeligi bermelidim. Her biriňize şu gün şeýle bir täzeligim bar diýip aýdypdym. Size okuliptus sabuny podarka etjek. Gaty gowy ýagdaýda, gaty gowy şertlerde, gaty gowy täzelikler bilen size podarka etjek. Şonuň üçin gaýrat edip geçmäň. Meň şu wideomam halaň, halamasaňyzam bolýar ýöne. Dünýäň iň gowy dilegleri siziňki bolsun Allajan. Indi men size begenjimiň çägi ýok. Haçandan bäri garaşan işe baryp aýtjak nesip bolsa. Men siziň kömegiňize hakykatdan şu gün garaz nemäňize gollugyňyza barda gollugy bermegiňizi sizden haýyşt edýän. Şu gün nesip bolsa näçe wagt Bäri. Sizem köpüňiz garaşdyňyz ýöne eýesi bolup men has garaşan ýükümiň garaz nemesi gelýär şoň üçin şoň mynasybetli ýany bilen bir menden size uklopçy sawun köp kişi uklopçy uklopçy öldürdiň sähra nähili zat bu diýýänler üçin sowgat berjek nesip bolsa şu gün şoň üçin şu wideomy gaýrat edip sahrany edip alyň geçmäň size peýdaly siz alaňyzda nesip bolsa diýersiňiz Sährä spasiba diýip men her harydym gelende bilýäňiz ýene näme haryt men häzir işe baryp siz bilen aç-açan görnüşde paýlaşar ondan öň diňe laýklaňyza kommentariýalaňyza gowy sözleňize mätäç men. Birazajyk bulanma jorrak yzynda kir-sir bolup biler hiç üns bermäň o taraba. Siz maňa serediň diýip diýýän. Kremimi çalaýyn, saçymy guradaýyn, ýaltanmasam ukladka edeýin, soňam işe gideýin. Işe gideýin nänim, size mugt sabun paýlaýyn. Gaty köp garaşdyňyz, ýuka yzgadyp çalmaly. Güneş kremi üntäm ýok diýsem ynanjakmysyňyz? Düýnem çalman gitdim, nämä maral edemde-de, bu günem ýok, ýöne işe gidemde Öňrägem UD yşygy bilen görkezipdim, ýene-de görkezjek. Başga markalaryň güneş kremlerini, güneş kreminiň nähili etkisini şony görkezjek. Bu gara krem ýüzüňize witamin, ýüzüňize nemlendiriji, iýmitlendiriji bolup gidýär. Ýüzüňize çalan wagtyňyz üç-dört aý ulanyňyzda näme diýjek bolýanymy bilersiňiz. Iki ýüz manat bahasy bar. Alyň gülüm. Güläçden alyp bilersiňiz sekiz altmyş dört altmyş togsan sekiz segsen sekize jaň edip güläçe jaň edip alyp bilýäňiz güneş kremama gara kremama güneş kremi hemme çaga uly aýal erkek tapawudy ýok ýüzüne endamyna boýunlaryna eline hemme ýerine ulanyp bilýäler deňize gireňizde arkaýyn çalyp ulanyp bilýäňiz. Ýöne ilki gara krem, ilki sabyn, soň gara krem, soňam güneş kremi çalmalydyr. Ilki güneşi çalyp, muny soň çalsaňyz, bul güneşi iýýändir, bu gaty güýçli kremdir. Habaryňyz bolsun, men şu zatlaryň hemmesini häzir UV yşygynda-da barlap görkezjek. Ine, güneşi çalýaň, yzyndan muny çalaňda, nähililik iýýändigini görkezjek. Şu ýüzüňiziň porlaryny ýapýar, ýüzüňizi arassalaýar, garaz, ýüzüňize ýagtylyk berýär. Iýmitlendiriji-de gyryşyklyklaryň öňüni alýar. Garaz, köp zada peýdaly. Yzynda hemme zady ýazylandyr akylym. Oturyp-oturyp näme pikirlendim şu wagt aýdaýyn size. Birhili gaty duýgulandym. Siz meni şu ekranyň aňyrsyndaky sen meni görüp oturan saňa diýýän. Sen meni hakykatdanam garşylyksyz söýýäň. Meselem, meň üçin bir zatlar ýazýaň, jogap beremok. Ondan soň Aty görüp ýazýaň jogap beremok. Onuň sen meni hiç garşylyksyz hiç peýdaň ýok maňa seredýän. Bilýän gowy gowy sözler ýazýaňyz. Käwagt öýüňizdäkiler ýetmedik ýerine ýetýäňiz. Ynanyň maňa ýüregim bilen aýtýan şony size. Saňa aýtýan. Sen şeýle bir söýýän şeýle bir söýýän belki her wagt dillenir dillenir diýýän däldirin ýöne Men her biriňize köp köp taňyrýalkasyn aýdýan, indi-de seni görüp oturan. Şo nastreniýaň ýogam bolsa, gül akylym, men sizi çyndan söýýän. Şul nemäni alanyma, maýkamy, köýnekmi, garaz, şul nemäni alanyma, yzyndaky kirler, ýiý, masgara. Ynanýaňyz, bir ýyl bolandyr, hiç neme geýip tapyp bilmedim.

Köýnegem ýyrtylypdyr sag bolyn gelip sögýämişin dilegiň mun ýaly çalt kabul boljagyny bilmedim diýip meňkem şon ýaly bazat öz özünden toza borsun urulman sögülmen şo ýadyma düşdi gowy gelişipdirmi diýjek bolşum akylym. Yzy bilenem adam weli şu wagt kofýamam beýleki içibem bilmedim. Bulam neme sowamady içibem ýetişmeýär şoň üçin ýanym bilen alyp gideýin kofýamy. Ine şu wagtam işe barýan. Mundan soň işde bir haýlaşýan. Azaly her kim sarmamy omy bumy buny omy diýip size

Mähribanlar size täzelik aýtmakam wideoň başynda siz adyna konkurs diýiň men size sowgat diýeýin. On sany adamy özüm saýlap aktiw gatnaşan agzama täze gelen harytamdan sowgat ugratjak. Etmeli zadyňyz laýk kommentariýa dostuňyz bilen paýlaşmaly. Ine täzeligimiz gelendir. Spreý Aýmelek spreý öň aýdyp gelişimiz ýalak öň size öňşimiz ýalak täze spreýlamyz geldi. Indi muň ýanyna size bir uklopçyş sowgat berýär. Ýalňyş eşitdäňzok, ýüz elli manada ikisini birden alyp bilýäňiz. Aslynda muň öz bahasy ýüz elli manat, ýöne ýanyndan bir uklopçyş sabun sowgat berýäs mähribanlar. Biz bilşiňiz ýalak täze harydymyz gelenini size tanatmak üçin gaty arzan bahadan sanlyja gün skidka goýýas. Ýadyňyza düşýän bolsaňyz gara kremem şeýdipdik. Indi hemämiň bahasyny arzanlatdyk, hemem bir sabun sowgat berdi. Mähribanlar bu zatlary almak üçin habarlaşmak üçin telefon bergilerini, sekiz altmyş bir, segsen üç, segsen üç, segsen ýedi, şema jaň edip alyp bilýäňiz. Ýok güläçden alaly diýseňizem sekiz altmyş dört, altmyş, togsan sekiz, segsen sekiz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Haýyrly bolsun. Indi welaýatdaky müşderilerimiz, şäheriň her bir ýerinden müşderilerimiz jaň edip almamazlygyňyz üçin, elbetde, hemme ýeri kargowlarymyz ýaýradarlar. Welaýatda-da bolar, şäheriň içinde-de sanlyja günlerden hemme marketlerden zatdan alyp bilersiňiz. Ine. Eýýäm näçe adam zakaz edip otyr şu wagt sazlap otyrys ine şu ikisiniň bahasy ýüz elli manat etdik bilşiňiz ýaly muň asyl bahasy iki ýüz manatdandy ýöne hemä sabyn sowgat berdik hemä muň bahasyny skidka etdik şu ikisiniň bahasy ýüz elli manat boldy habarlaşmak üçin sekiz altmyş dört altmyş togsan sekiz segsen sekiz ýada işden we ýakyn günlerde hemme ýerde biziň spreýlamyz sabynlamyz

Hökman arasyndan birini saýla dänem üç sany krendimizi gurazaly sütüjüler. Sütüjüler ýadyňyza düşýämini? Wetnamdan getiren süýjülem bermänler garaz ine. Häzir şu günki gelen zakazlary şeme geç. Şu günki gelen zakazlaň hemmesini üýşüreris arasynada birini saýlap çyka şoň içine atyp çyka ugradýas nesip bolsa. Häzir şeme näçe sany zakaz alýamam görkezip çyka geçeris.